Selamat malam, bulai ngaku ini maning.

Baru temu ama amat, sida sebuat udah ngintu diri. Dia deh sida ninga utai bebelat ari tebing muat ari kiba. Beteguyap aja babas dituju utai ti bebelat nya. Sida mutik bela udah nuat ke senapang diri nuju utai ti bebelat nya tadai. Tang meh utai ti nyelai. Semina babas aja beteguyap tang meh semengat utai pun nadai dipeda sida. Utai nya nyau ngila diri ba emperan tang nadai dipeda sida mutik. Pia ko munyi jerita budak sekaut tusun empat kitai suba Uchau. Lemai tau ini nampung jerita budak sekaut tusun lima ini minta ampun nuju bala Uchau laban lama enda mansut ke tampung jerita tau Uchau. Nadai mayuh lagu aram kitai sama mending nama utai ti ngeraya nya ngila diri ti didinga sida mutik tu chau. Sida mutik sama bela udah numat ke senapang magang nganti deka nimbak utai nya. Tang meh penyelai iya ku kita uchu. Babas betguyap munyi rejat utai kapak nyebut tang meh sida nadai meda ayas utai. Sida mutik sama bela temati ku tu Chau. Enda nemu nama utai patut digaga. Semina ngelari kediri ari endua nya. Anang megai senapang, anang nimbak utai. Pia ku mutik u Chau. Nangkan bala iya. Taja pen sida mutik sebakih enda nyengala belanda rari tunga kilik. Tang meh. Sida bejalai belubah-lubah surut undai ngejang ari Emperan Endur utai nya ti ngila diri. Mutik penudi sekali, Remang enda jauh ari belakang iya, Bajai rumpang kena awang jauh agi ari seduai. Iya meh kira datai tikau meh sida mutik ari Emperan nya tadi. Dinga deh semetak. Munyi utai ngelua ke Dayak. Meremi tudah mutik seduai remang laban deka berati ke utai ti bangat ngila diri nya ujau. Iya meh babas ngetu beguyap peda seduai. Apas apas baka mensia benung duduk tang nadai dipeda kaki semina nangka punggung. Orang nya enda ke kebut daripada seduai uchu. Baka ti merati ke seduai au. Mutik seduai remang pen enda memunyi, enda engkeretik, meremi ari baruh pun bungkang. Pemuas seduai berati ke orang nya, dia deh orang nya dipeda seduai nginsit begadai-gadai tang enda bejalai dipeda seduai uchu. Semina ngelansat begadai-gadai. Berepak enggau nya mega, sium seduai ada ngaba ba ubut ba kenas ku kita uchu. Meda utai nya, nyau ngelansat sereta ba ubut, dia dei remang ada nempa belakang mutik lalu belanda rari enda bapai enda beinai. Iya meh seduai udah nuntung bakih seduai tiga iko nya tadi. Nadai mayuh jaku ku kita uchu. Ada digugut seduai baju sida tiga matak sida tiga nya lari. Laban ti anak Iban menua ulu magang nemu sida tiga lebas utai maya ngerarik diri ari utai ti jai nya uchu. Ni naka daun babas ti ulih di japai jari sigi dirurut sida sebuat magang. Jalai mintas nadai diperatika agi nya. Ni naka babas iya ke ulih rembang sigi tuju maging. Ba jai ti dulu nya tadi, nyau dudi tudah tuai iya uchu. Rembang seduai mutik, chapu-chapu aja ninga sida tiga. Ngidup ke seput diri meh jara. Nadai awak beranti ke pangan diri nya. Iya meh kira tiga tanjung sida sebuat ngerari kediri. Dia deh sida lima nyau lelak uchau. Ngetu belelak sida sebuat ba kerangan mit siti. Lama sida sebuat enda bejaku enggau pangan diri. Bela nyintak seput diri empu. Nyau jengap-jengap sida sebuat aku kita uchau bai rari ke utai nya tadi. Enda entu deka malik mua pangan diri kenu ku mutik uchu. Bisi ati deka ketawa, bisi mega ati kasih meda mua pangan diri nyau pucat kelat. Udah seput lantang agi, nya baru mutik lalu bejaku. Berasai ditundi mati salai antu kelansat. Enti baka dunya tenang angat baka selama. Sigi ditimbak aku iya nya tadai. Tang maga menua benua angat baka tau. Pia ku mutik ucau seraya nungkun insap dan ruko apung iya. Raya pengelaju seduai ucak. Nyau tinggal kami tiga. Umbau iya ga pemerani seduai. Pia ku ba jai nyindir mutik seduai remang ucau. Sigi laju meh kitai ngerari kediri. Kita tiga ngelubah ke diri baka bejalai orang ame indu. Pia ku mutik ga uchu nunik tudah bajai. Ne uchu, antu kelansat ti beduan sida sebuat ngah tadi. Patut meh babas beteguyap aja nemu nya mati salai antu kelansat nya ti beduan sida iya. Dini kitai ngedang belakang legi ucha? Pia ku Mutik nanya Remang ucau. Mesa dua legi meh. Nanya munggu tu dulu kitai. Enti bisi tetemu ke tanah lengkap. Legi kitai ngetu. Pia ku Remang ga nyaut Mutik. Aku pun mai aja tau. Nyau ka beki luang buah betih tau. Pia ku tudah ke Nawang ucau. Rumpang nak memunyi aja. Tunung-tunung ati diri, lelak maya jara. Tembu ngirup ai semua, sida sebuat pen lalu nampung pejalai baru niti munggu lalu melunggang ke sepiak datai ke tepantup ba kayu gerunggang ti bebandir ba lengkap tanah. Badah senua tu alai kitai ngedang belakang. Pia ku Remang. Pia tau meh ucak. Badah senau ga bandir iya nya endur kitai sebuat, ku Mutik uchau. Sida sebuat pen ngalik kediri ba selepak bandir gerunggang nya tadi. Bela ne ngalik selepak bandir siti siku laban kayu gerunggang nya besai penapat, ku kitai uchau. Enda alah ngelima pemerap, enda berasai sida sebuat nyau lelap laban ti lelak bejalai neresa kampung puang ari kena mit sepiak nyin. Sepi mua nyau angat, ensugau tudah mutik angkat. Sepi iya pending iya, nyau kemai dipajuh kerengit, ku kita Ucau. Berumban iya ngerak bala bakih bukai. Sida sebuat penungkun selukai dikena muru nyamuk enggau kerengit ngetarai. Tunu ngena skrap bala sedadu empu meh nya. Laban ti nadai asap. Ngai nyadi deka ngidupka api enggai ke balat asap. Enda alih nyau ditegah bala komunis uchu. Sida sebuat pen lalu ngintu diri majur isin tauka pemakai sedada umpu ngica ke enda ulih manu angkat buka lalu empa aja jam nya deka mangai pukul semilan setengah malam laban sida sebuat keranjur lelap tadi enda mukai-mukai. Perut tudah mutik nyau begeranca aja muat deka bira ko kita Uchau. Ngumba na'a ga gelam perut raya tu nyau begeranca ka bira. Bira dulu aku tu. Pia ko mutik Uchau. Seraya ke angkat mai kepait. Aku ka mai tu Ucek. Nganti aku dulu dek nengau ketua jalai. Pia ko kenawang nitih ari belakang. Enda mai kebait tudah tuai laban ti ngai ngeribat kediri. Enda ga bangat jauh nal rindu sudah sebuat gali. Kira agi dinga kangau. Mutik seduai ke nawang pen lalu bejagang bira. Mutik bira nunga pun melaban. Jadi ke nawang bira ari baruh pun tekalung. Enda jauh seduai ari pangan diri Uchau. Agi ulih berandau kira ngelima depa pia meh penyawa seduai enggau pangan diri. Benung ti dugau-dugau bira, dia deh mutik enda mukai-mukai tak bisi nzium bau rengut ku kita Uchau. Kebaik sigi meruan idup meh nya ba pala mutik. Enda nyamai nara sai tudah mutik, ucau. Tang meh ngumba ke gelung perut tudah tuai nyau majak begeranja. Udah tembu dah ucak? Pia ku mutik nanya bakih ke Nawang. Bedau tu ucak benung penyamai iya tu. Pia ku tudah ke Nawang nyaut seraya ti benung neran. Nyau meram munyi tudah tuai, ucau. Benung ti dugau-dugau bira. Dia deh. Enda mukai-mukai bulu pegu tudan mutik. Ada ngerenjang ku kita ucau. Deh buntas tukup pala. Tu nadai ke daya enda nudik maya diatu jam. Pia ku mutik ucau mutap kediri. Tang nyawa iya enda ragak nal. Nama te ku deh ucak? Pia ko Kenawai engga nanya Mutik Uchow laban jako Mutik apa-apa saja di dinga tudah tuai. Eeh. Anang mayuh te tanya. Teran aja ngede nya dia. Guai tua pulai. Pia ko tudah Mutik seraya gining-gining ngiga sengkilo. Iya meh benung tudah tuai Mutik matah ke dan kayu rangkai semak iya bira. Dia deh Mutik. Bisi ninga munyi utai uco. Au. Naka tu dulu meh ini ngelengka ke jerita budak sekaut tusun lima kitai tu uco. Ila kitai mending nama utai ti didinga mutik nya tadi au uco.